Helo, a chroeso i Aberystwyth. Fy enw i yw Robin ac yn fyfyriwr yma ym Mhrifysgol Aber, a bwriad y fideo hwn yw rhoi cwpl o awgrymiadau ar sut i gael y gorau allan o'r bac. Felly, beth yw'r Fagaloriaeth a beth mae'r prosiect unigol yn ei olygu? Mae'r cymhwyster newydd Bagloriaeth Cymru yn un cyffroes tu hwnt. E, mae gofyn i'r disgyblion i wneud tair her yn ystod y flwyddyn gyntaf o'r cymhwyster, sef her dinasyddiaeth, her menter a her y gymuned, ac wedyn yn ystod yr ail flwyddyn fydden nhw'n cwmpasu yr holl sgiliau maen nhw wedi dysgu trwy wneud y tair her ac wedyn yn gwneud prosiect unigol. Uh, Mae'r prosiect unigol yn uh, mynd i fod yn hanner y cymhwyster a mae'r disgyblion yn gallu mynd ati i baratoi at brifysgol wrth wneud ymchwil ar rhywbeth maen nhw eisiau gwneud o ran pynciau yn y brifysgol, neu rhywbeth sydd ati i, i gyrfa personol nhw, rhyw deheuad gyrfaol maen nhw eisiau gwneud. A yn ddiddorol iawn, mae'r um, darn yma, y prosiect, yn gallu fod yn rhywbeth ysgrifenedig, rhywbeth fwy draddodiadol, ond hefyd mae cyfle nawr i disgyblion falle fwy creadigol i fynd ati i greu artifact Ar gyfer fy mhrosiect ar gyfer y Bagloriaeth Gymraeg, nes i edrych ar y faint o bobl oedd yn siarad Cymraeg yn, yng Nghymru ac yn Patagonia. Nes i ymchwilio i S4C a'r arian i ni'n cael wrth y Llywodraeth. Wedyn nes i gymharu hyn gyda bbc Alban yr Alban. Nes i wneud prosiect unigol fi ar um, obesity yn Texas. Nes i ymchwilio ar strwythur ieithyddol yng Ngwlad y Basg. Nes i astudio'r gymhariaeth o ffermio llaeth yng Nghymru a Seland Newydd, a nes i astudio hyn achos bod hwn yn ddiddordeb i mi, a hefyd o'n i'n golygu neud cwrs amaethyddiaeth yn y brifysgol. Yn bendant, nath y Ffogloriaeth Gymraeg helpu fi at fywyd yn y brifysgol, achos mae'n dysgu ti shwt i ymchwilio, yym, a i rywun yn y chweched sy falle'n dibynnu llawer ar Google a yym, ymchwilio ar y we, ma'r Fagloriaeth wedyn yn dysgu ti y ffyrdd eryll o ymchwilio, Um, so edrych mewn i lyfrau, cael help wrth um, dy athrawes ti ag ati, jyst er mwyn dangos bod ti'n gallu ysgrifennu ar lefel academaidd. Yn gyntaf, oedd y prosiectau ni'n gwneud yn, yn mwy debyg gwaith prifysgol na beth ni wedi gwneud o'r blaen. Uh, hefyd oedd yn cyfle ni edrych ar Harvard Referencing a edrych ar ffynonellau dibynadwy am y tro gyntaf, um, sydd yn rhan eto rhan enfawr o gwaith prifysgol. A hefyd, dwi'n neud deiryddiaeth yn y prifysgol, ac oedd o'n cyfle fi edrych ar pa fath o waith dwi'n neud, edrych ar ystadegau, dadansoddi'r ystadegau, bethau fel yna. Wnaeth y bac paratoi fi'n dda oherwydd dysges i lot o sgiliau angenrheidiol ar gyfer y brifysgol fel sgiliau mathemateg, technoleg wybodaeth a sgiliau cyfathrebu. Yn yr ysgol, mae chi'n cael help o, o hyd ac yn y brifysgol, mae'n rhaid chi gweithio eich ben eich hun. Mae hwn yn brofiad gwahanol a mae'r Mae'r bac yn caniatau chi wneud hyn. Lot o bethau fel referenso, achos o'n i'n ddim yn gwneud dim o hwnna'n ysgol, a heb y bac, dyn ni ar goll yn gwneud e, achos oedd wedi dysgu'n iawn, sut wneud e'n iawn o'r dechrau, so nath hwnna helpu lot. Fel myfyrwyr sy'n dechrau ar eu prosiectau unigol nawr, fi'n credu bod hi'n bwysig iawn eu bod nhw'n dewis pwnc sy'n addas ar gyfer y pwnc maen nhw'n dymuno astudio yn y brifysgol. Ti'n gallu cael um, dealltwriaeth o'r pwnc yn ddyfnach, a hefyd mae fe'n gyfle i ehangu ar y wybodaeth yn un y brifysgol wedyn. Edrych ar rhywbeth ar bwnc, maen nhw'n meddwl astudio yn y brifysgol, ac mae rhywbeth maen nhw'n mwynhau, felly mae y profiad yn un pleserus. So fi'n dweud, yn gyntaf, gwnewch o beth ydych chi'n mwynhau, e, nid hwnna'n gwneud y gwaith lot haws chi'n y pen draw. Rhoi amser, amserlen i chi'ch hun. Um, So'n byd gwaith na gadael popeth tan y munud ola. Maen nhw'n gofyn am help wrth i athrawon nhw, achos mae athrawon nhw wedi bod yn y brifysgol, yn gwybod beth sy'n ddisgwyliedig o gael traethawd o safon uchel. Nath y bac helpu fi cael lle yn y brifysgol oherwydd roedd y bac yn werth pwyntiau UCAS, oedd hwn wedyn yn gyfle i fi ehangu ar y pwyntiau oedd gyda fi er mwyn sicrhau lle yn y brifysgol. A'r i'r bac helpu lot ynglŷn ag afu mewn i'r i'r brifysgol, yn gynta' efo'r graddau ag y ffaith oedden nhw'n cymryd y, y, y bac fel lefel A. Ond hefyd, y sgiliau nes i ddysgu tra o'n i'n neud y bac, um, cyfathrebu, gwaith grŵp. Nath y bac helpu mi i gael y pwyntiau'r gradd oedd eisiau i ddod yma i astudio. Heblaw am uh, y prosiect unigol, uh, fe nath y fagloriaeth um, roi'r cyfle i mi astudio nifer fawr o sgiliau, sgiliau cyfrifiaduron, um, siwt i ymchwilio, gweithio fel tîm, gweithio'n annibynnol, a mae'r sgiliau hyn yn hanfodol ar gyfer unrhyw un sy'n eisiau astudio'r lefel prifysgol. Dim jyst y brif, byd prifysgol, y byd gwaith. Mae'r uh, cyflwyniadau ydych chi'n neud yn helpu chi efo siarad yn gyhoeddus o flaen bobl, gwaith grŵp yn dysgu cyfathrebu a uh, gwaith tîm. Mae'n tri gair, fi'n credu fod y, ba y bac yn hwyl, gwahanol ac yn ddiddorol. Bydden ni'n gweud heriol, hyblyg ond buddiol. Roedd y bac yn ddiddorol, yn werthfawr ac yn ysbrydoledig.
Cynorthwyol, buddiannol a hwyl.
Sydd wedi gwerth chweil, mae'n sialens, a hefyd mae, mae jyst yn brofiad, profiad werth wneud.